Duşemow geroý myşyna ýol gollady hökümede garşy näme çykardy hökümede garşy däl ol gurnalan siziň edýän zadyňyza badak atmak üçin siziň alyp barýan ýoluňyzy ünsüni başga ýerk çekmek üçin şto siz güýçlenýäňizä şo güýji siziň eliňizden almak üçin ol otwilikat edýä myşylowka adamlar tutýa Duşemow hakykatdan dokazat edýän bolsa, a näme üçin içinden başlady? Türsügini balagyny çykaran bolup içinden başlady. Ha? Näme üçin aňyrdan ýoldan gelýärkä jübüsi oglanlaň jübüsi bar-a çep tarapda jübüsini goýsun. Kamerany hem ýaksyn. Ine meni halkym eziz watandaşlar Halkym häzir men prokuratura barýan prokuraturada şular ýalak zatlary sorap görjek nähilliklerini men şulaň syrlaryny açjak diýsin hä bildirtmän ýöräp barsyn eý dogan şolar ýalak şular ýalak zat diýip konkretno ýüzüni alyp bolýa ony bir salladyň eline beren bolup aldyrma gerek dälä içinde oturyp men balagym çykarmalym onnoň hä bun ýalak indi zat döredimi bokunyň içini iýipdir on ýaly zat ýok. Şoň özünde kamera aňyrda dursun. Şoň o şo taýda şony gowurarlar, eline naruşik dakyp alyp giderler. Nirde bar olar ýaly hezillik ha? On ýaly geroýstwo edýän bolsa bütin halk galmajakmy? Swobodny ýurt bolsa. Şo swobodny bolmany üçin agyzlaryny dymyp, agyzlaryny ýumup otyrlar. Men özüm gördüm-ä. Seň köýnegiňem çykardanok, balaňam çykardanoklar. Gapdaldaky näme üçin çykarmady? Soragy berýärler ota zatda. Komentariýada. Duşemow sen niýe kamera alynýany bilýäňmi diýýä. Ýo bilemok diýýä. A bilmeýän bolsa gapdaldaky näme üçin eli bilen ýapýa? Kamera alyp otyrka. Bilýä aňyrsyna-da geçýä. Ol MHM-iň işgäri. Imhme işlänokda on sam imhme. A sizem ony poizdjeržowaýt edýäňiz. Şu derejedänim körmi siz? Prokuratura diýilýän ýaryk bara baraňda. Aýdyp bereýin nirä lýuboý ýersine baranda menden soraýsyn men töä işim düşdi şo taýlaryk. Iki ýyllap men ganymy içdiler. Süňkümi ýetdiler etim iýip. Bilýäňmi nähili gedýärler? Barýaň, gapysyndan baraňdan iki-üç sany sallat dur. O sen köýnegiňem çykardanok, hiç zadyňam çykardanok. Olaň etmeli işi, telefonyňy eliňden alyp galýarlar, telefonyňy öçürdýärler, sumkalaňy, zatlaryňy barlaýar, spesialnyý zadyň içine geçip gidýär. Bira aružaň barmy soraýar senden, dik-dik etse gulaksyrgaň ýa ýüzügiň demirden bolsa şolary goýuşdyrýaň. Saňa ýörite zat berýär, setiçka içinde goýýaň, saňa nomer berýär. Sen nomer bilenem eliňe dokumendiňi, pasportyňy alýaň-da girýäň. Adyň, familiýaňam ýazdyrýarlar. Girýäň. Kim bilen gürleşesiň gelýär? Men pylan, pylan bilen gürleşjek diýseň, öňünden jaň edýär, siziň ýanyňyza şeýle-şeýle adam geldi. Goýbereýinmi? soraýarlar. O nähili bok işlik görkezýär maňa ol, wideoň içinde, ýalan-ýagşyryk. Nýuželisi bolýa? Işiňiz düşüp görmändir, otag butag prokuratura eýläk beýläk Aşgabadyň içiniň lýuboýsynda, daşynda-da şonýalak. Onýalak bara fantastika, skaska zatlary görkezmesin. Realnyý žizny görkezsin ol. Geçeniňden soňam, sen barýaň gürleşýäň, gaýdaňda sen eliňde nomerjik bar, nomeryňy berýäňdäniň sen Pata-putulaňy alyp çykýaň ýenedänem. Telefon diýilýän zat içine reşotkaň içine gireňden soň ýakyp, onam iki ýana aýlap, onam öz işgäri, sallat oglan. Şony gowja wnimanýe serediň, kagda nähili kamerany alyp oturyşy, eliniň tutuşyna çenli bar daže. Spesialno bilmeýän bolsa näme üçin ol on mintläp, on bäş minutlap şol oglan eýläk-beýläk seretmezmi? Şol angel bolaýsyn Duşemow. Ýöne halk üçin erbetlik edýär dämi? Onda men öňüni alaryn-oň. Men şol adamyň yzyna düşüp, birnäçe halkyň, raýatyň ýananyny islämok. Şonuň üçinem şoň öňüni almak üçin şu göreşi alyp barýan. Siz nepravilno hereket edýäňiz Myrat Kurbanow. Buny etseňiz siz gaty pesi bolýaňyz, pesi düşýäňiz. Şu kakoýto bir MHM işgärini siz podderžiwaýte. MHM işgäri ol. Ol siziň otwlikad edýä. Paka siz ýoldan barýakaňyz on bak başga tarapa çekýä ünüsi. Nýuželi şuňada takoý stepin ynanýaňyz.